Ga i siarad chydig bach am y llyfrgell? Fel nes i sôn, nes i weld um, panel llyfrgell yn y Steddfod nos Lun, a falle oedd Gwen Rhys na hefyd, ac oedd e'n braf i gael premier y ffilm Gymraeg um, yn cael ei dangos yn uh, ymwelgell yr, yr Eisteddfod. A dwi'n gwybod bod ti'n sa nerfus ar, ar y premier yna, achos falle bod yna bobl yn y llefa sydd wedi um, darllen y nofel, ond wyt ti'n rhoi yn glir iawn, mae dehongliad o'r nofel yw'r ffilm, nid addasiad ohoni. Chi wedi um, ymwneud i ti bach arno? Wel, mae'r nofel um, wedi gosod ychydig yn y dyfodol, a mae'n elfennau absurd uh, surreal i fi. Um, mae'n gomedi, mae'n ddychan, um, mae'n neud hwyl ar uh, lyfrgellwyr, ar academics, ar haneswyr Cymru, Mae yna gast anferthol, mae cyfan yn digwydd yn ystod y dydd yma, um, a dyna hanfod y syniad absurd yma bod y bobl yn y rownd y llyfrgell genedlaethol gyda gynnau yn ystod y dydd, mae jyst neb yn sylwi. Ond wrth gwrs, um, wrth bod chi'n trosglwyddo hyn ar sgrin, fi'n credu o'n i a'r cyfrwyfwyr yn teimlo bod ni, os ydyn ni'n creu thriller, bod ni eisiau i, i gadw'r gynulleidfa wrth mewn eu sedda, bod nhw'n teimlo bod nhw yn y sefyllfa yma, bod nhw yn y sefyllfa real iawn yma, a bod y perig yn real, a bod hwnna'n arswydo nhw. Felly ni 'di newid y cyfan ac ma'r shift nos lle ma' 'na bethe chi'n 'u ware gyda fel dirgelwch y tywyllwch, y gole'n myn' yn ffo- i ffwrdd, pobol yn ca'l 'u cau mewn archife, rhwng silffoedd hyd yn oed. Ma' naws y peth wedi newid yn llwyr. A dwi'n credu dyna pam o'n i'n nerfus wrth iste yn y sinema, o'dd teimlo, wel, dwi'n gwbo bod 'na ddarllenwyr wedi mwynhau y naws y nofel a wedi mwynhau y byd yno. Yn teimlo bron yn ymddiheuriadol bod fi wedi methu um, cywasgu fe mewn i ffilm 90 munud yn y ffordd yna, oedd rhaid i fi i newid hi'n llwyr. Um, a fan ambell un wedi dod lan a dweud, o, oh, wel, mae well gen i'r nofel, ond mae, mae hynny'n iawn gen i. Fi sgwennodd y nofel hefyd, felly mae'n un o'r okay. Um, ond fi'n fi teimlo gallen ni wedi creu deg ffilm gwahanol allan o'r syniad yma, chos oedd yn gymaint o stori yna. Ond Weithiau mae rhaid, dyna be dwi dysgu am wn i, mae rhaid gwasgu fe mewn i stori syml a eto, fel yn parch, persbectif clir sydd yn rhwydo'r gynulleidfa i fewn. Felly oedd rhaid i ni ddilyn trywydd yr efeilliaid i stori nhw, i persbectif nhw, fel bod ni'n cael pobl ar ei ochr nhw a dilyn y stori. Felly, beth sy'n rhoi pleser mwya i ti? Yfe'r rhan o gyfres, yr ffilm, Ne yfe'r awdur wyt ti yn y bôn a fyddi di'n yn gwbod ydi'n dychwelyd? Beth wyt ti'n meddwl os roi presant neu un ti? Yym, o, cwestiwn diddorol. Um, dwi wedi dysgu lot o wneud cyfres deledu. Um, dwi wedi gweithio'n agos iawn gyda Paul Jones, sy'n ystod fan hyn, ar um, greu stori ar ffurf hir sydd yn bach i cynulleidfa uh, dros gyfnod hir o amser. A mewn ffordd, mae hynny'n sgil sydd yn bendigynon i sgwennu nofelau hefyd. Felly, dwi'n gweld yr nofela a'r ysgrifennu'r teledu yn mynd gyda'i gilydd yn yn gwt iawn ac yn daclus iawn. A bod fi 'di dysgu lot o bethe am storio a rhoi surprises i bobl a strwythur yym sydd yn gallu mynd ar ddau ffurf yna. Ma' yym ffilmio a neud ffilm hir yn debygach na sgwennu stori fer, felly pan dwi'n yy gweld y ddau ffurf yna 'da'i gilydd dwi'n gweld bod fi 'llu benthyg pethe o'r naill iaith i'r llall. Yym, o ran be' dwi 'di mwynhau, dwi'm yn gwybod, ma'... Dwi'n meddwl mai'r gymystyledu ar y funud sy' 'di roi gwynt o wefr i fi, achos bod y gynulleidfa yn dilyn e wythnos ar ôl wythnos, a chi'n cael ymateb a chi'n cael sgwrs, a chi'n teimlo bod yr holl bobl 'ma ar siwrne yma gyda chi. Yym, a dwi'n meddwl, achos bod e'n digwydd dros gyfnod hir, bod e'n, yym, bod e'n roi mwy o gyffroi i chi mewn ffordd, a dwi wrth fy modd yn dilyn cynhesu teledu, yym, Yn enwedig y rhai sy'n mynd lan am dair pennod ar ddeg, er enghraifft, y rhai Americanedd, a dwi'n meddwl bod pobl yn licio um, dianc o byd go iawn i wylio rhywbeth dros gyfnod hir o amser, a dwi'n meddwl taw dyna'r ffurf lle dwi wedi ffindio'n llais i yn bennaf.
Felly, falle Parc Tri, um, falle, ffilmiau eraill, ond os yna waith rhyddiaith arall ar y gweill. Yym, dwi yn sgwennu nofel, yym nes i ddweud hyn llynedd, yn do, dwi yn, yn ara deg. Falle bo fi 'di sgwennu rhyw ddeng mil o eirie rhwng un Steddfod a'r Steddfod nesa. Yym, felly dwi'n goffod jyst cywasgu'r gwaith ryddiaith mewn i pa bynnag gyfnode tawel dwi'n ca'l. A dwi ddim yn ca'l cyfnode tawel o gwbwl, a ma' gen i ddau o blant bach hefyd, felly dwi dwi dwi sicir ddim yn dawel. A dwi ddim yn ca'l gyment o gyfnode falle lle elli di ymdreiddio i fyd y nofel, achos wrth sgwennu nofelau, yym, dwi'n meddwl bod ti angen bod yn y byd yna a wneud e bob dydd, a wneud e bob dydd dros gymaint hir o amser. Um, a falle ar ôl parch tri, falle daw na gyfle i fi gael y gofod na. Falle bod fe'n neis cael blwyddyn lle dwi jyst yn sgwennu rhydwaith. Um, ond gen i weld pa gynigion eraill wedi dod yn y cyfamser. Diolch yn fawr i ti. Beth yw'r gweill nesaf 'da ti, Rhys? Yn ni yng nghanol cynhyrchu a chyfarwyddo drydedd gyfres o 35 diwrnod, gyfres fel Murder Mystery lle mae 'na griw o gymeriadau yn dod i ryw sefyllfa, mae rhywun â marwolaeth amheus ac erchyll reit ar ddechrau'r gyfres, ni'n mynd nôl 35 diwrnod, cwrdd â'r cymeriadau a gweithio mas pwy wnaeth yr llythyr ddechrau erchyll. Felly mae'r drydedd gyfres yng nghanol cael ei ffilmio nawr. Um, felly o 2 Awst mae dyn mlaen byddai'n cyfrwyd o'r fotel lawr hwnna. A dwi'n gobeithio darllen cynnydd clir wrth i part 3 ddechrau o'r drwydd. Um, a hefyd, i ni'n paratoi cyfres newydd, um, cyfres drosedd newydd sydd wedi gosod mewn byd dinesig hollol wahanol, uh, cyfoes, tywyll a modern iawn. A mae hwnna ar y gweill allan hen ddwy flynedd, yn i weld. Felly, ti'n mynd i fentro nôl i wneud tymed bach o gynhyrchu to, ti'n meddwl? Gobeithio.
Gobeithio. Dyna pam i ni'n wneud y gwaith i ni'n wneud, dwi'n meddwl. Dyna pam ni ddim yn gweithio mewn swyddfeydd o 9 tan 5 ni'n dod un peth bob tro. Um, dyna, dyna sy'n cadw fi fynd yw, yw cael gwahanol um, brofiadau trwy'r amser. Um, felly os di'r cynnig yn dod, byddwn ni'n gwneud chi cyfarwydd o.